Shwmae, a chroeso i'r newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Mynychu, to attend, mynychu, canlyniad, result, canlyniad, cofiadwy, memorable, cofiadwy, curo, to beat, curo, cynhadledd, conference, cynhadledd, gwladgarwch, patriotism, gwladgarwch, cyllideb, budget, cyllideb, argyfwng, emergency, argyfwng, ymgyrchwyr, campaigners, ymgyrchwyr, lluoedd, armed forces, lluoedd, cymorth, aid or support. Cymorth. Rhyng-gipio, to intercept. Rhyng-gipio. Cadwraeth, conservation. Cadwraeth. Epaod, apes. Epaod. Darganfod, to discover. Darganfod. Hynafiaid, ancestors. Hynafiaid. Arloesol, Innovative, arloesol. Pegwn y de, the South Pole, pegwn y de. Amgylcheddol, environmental, amgylcheddol. Ymchwilwyr, researchers, ymchwilwyr. Ymosodiad, attack, ymosodiad. Crefyddol, religious, crefyddol. Terfysgol, terrorist, terfysgol. Cyfweliad, interview, cyfweliad. Canmlwyddiant, centenary, canmlwyddiant. Rhybydd, warning, rhybydd. Nawr, dyma brif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y nawfed ar hugain o Fedi. Dydd Llun, roedd llawer o newyddion chwaraeon. Enillodd tîm rygbi menywod Lloegr Cwpan y Byd ddydd Sadwrn gyda sgôr o 33 i 13 yn erbyn Canada. Cafodd y gêm ei chwarae yn Twickenham a mynychodd nifer record o bobl y gêm. Roedd yn ganlyniad arbennig arall mewn blwyddyn gofiadwy i chwaraeon menywod yn Lloegr, ar ôl i'r Llewod Pêl-droed hefyd ennill cwpan ym mis Gorffennaf. Yn y byd golff, curodd Ewrop America yn y Cwpan Ryder a gafodd ei gynnal ym Mharc Bethpage yn Long Island, Efrog Newydd. Roedd y diwrnod olaf yn agos iawn, gyda sgôr derfynol o 15 i 13. i Ewrop. Dydd Mawrth y degfed ar hugain o Fedi, yng nghynhadledd y Blaid Lafur yn Lerpwl, gwnaeth y Prif Weinidog, Syr Keir Starmer, y prif araith. Yn ôl y BBEC roedd pum prif thema, mewnfudo, cwestiynu Reform UK, prentisiaethau a chyfleoedd i bobl ifanc, gwladgarwch a'r gyllideb. Clywon ni fod protestiadau enfawr wedi bod ym Moroco. Mae'r protestiadau wedi'u trefnu gan bobl ifanc sy'n galw eu hunain yn Gen Z 212. Maen nhw'n protestio yn erbyn penderfyniad y llywodraeth i adeiladu sawl stadiwm pêl-droed ar gyfer Cwpan y Byd Pêl-droed 2030, yn hytrach na gwella gwasanaethau cyhoeddus a delio gyda'r argyfwng economaidd. Dydd Mercher, y cyntaf o Hydref. Cafodd gannoedd o ymgyrchwyr, gan gynnwys Greta Thunberg, eu dal gan luoedd Israel. Roedden nhw'n teithio ar fflotilla rhyngwladol yn cario cymorth i Gaza pan gawson nhw eu rhyng-gipio. Mae nifer fawr o wledydd wedi mynegi pryder ynghylch y digwyddiad, gan feirniadu Israel am ryng-gipio mewn dŵr rhyngwladol. Clywon ni fod yr ymgyrchydd hawliau anifeiliaid, y fonesig Jane Goodall, wedi marw, yn 91 oed. Roedd hi'n enwog am gadwraeth chimpanzeod ac ipaod mawr eraill. Trwy ei waith, darganfuodd fod gan chimpanzeod a bodau dynol hynafiaid cyffredin, rhywbeth a oedd yn syniad arloesol iawn ar y pryd. Dydd Iau, yr ail o Hydref. Dysgon ni am brosiect diddorol sy'n astudio iâ hynaf y byd. Mae'r samplau iâ o leiaf 1.5 miliwn o flynyddoedd oed. Cafodd yr iâ ei ddrylio o 2.8 cilometr i lawr yn yr Antarctig. Mae'r prosiect wedi cymryd blynyddoedd o waith a channoedd o bobl. Bydd y samplau yma o Begwn y De yn rhoi gwybodaeth amgylcheddol pwysig iawn i ymchwilwyr. Newyddion trist o Fanceinion. Bu farw dau berson mewn ymosodiad ar synagog. Digwyddodd yr ymosodiad ar Yom Kippur, y diwrnod mwyaf sanctaidd yng nghalendr crefyddol yr Iddewon. Mae'r heddlu yn trin yr ymosodiad fel digwyddiad terfysgol. Cafodd yr ymosodwr ei saethu'n farw gan yr heddlu yn y fan a'r lle. dydd Gwener y trydydd o Hydref. Roedd cyfweliad diddorol gyda'r actor Matthew Rhys am sioe Theatr Genedlaethol Cymru Playing Burton. Bydd yr actor yn chwarae rôl Richard Burton. Dywedodd, Y rheswm pam roeddwn i eisiau actio oedd Richard Burton. Gyda 2025 yn flwyddyn canmlwyddiant Burton a blwyddyn gyntaf Theatr Genedlaethol Cymru, roedd yn teimlo'n iawn dychwelyd i lwyfan Cymru am y tro cyntaf mewn dros ugain mlynedd. Bydd y ddrama ar lwyfannau ledled Cymru ym mis Tachwedd. Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd Rybudd Tywydd Amber ar gyfer Storm Amy, storm fawr gyntaf yr hydref. Ar ôl cyrraedd prynhawn dydd Gwener, symudodd y storm i ogledd-orllewin y Deyrnas Unedig, gan ddod â gwyntoedd hyd at 95 milltir yr awr yna. yn ogystal â glaw trwm ledled y wlad. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.